Aleluia! Nnɛ so Onyankopɔn ayɛ adom ma yɛte nkwa mu. Ma tɛkyerɛma da abɔdwe mu na mogya no di mu ɛfiri sɛ ɔsɛ dɛ yɛde nna ase yɛde ma ɔbɔ ade no. Ewiase mu a yɛwɔ nnipa binom wɔ wiase mu a wɔabrabɔ ntom nkɔ nkan because of anibere bɔn, greediness. Ade bi wɔ hɔnom a ebi a ɛleyɛ w'adwuma obi so leyɛ n'adwuma na kyerɛ ɔne w'ani sa obi n'adwuma a ɔleyɛ no. Ɔbɛyɛ dɛn na w'abrɛ bɔne a ne yɛ no w'akɔnkan? Kyerɛ w'ahu na obi hyɛ atare fofor. Ɔbɔfɔɔ saa dɛ ɔdɔ ɔno so kwan bɔne a ɔnam do ɔbɔtɔ atare no, kyerɛ ɔfɔɔ saa na ɔkɔfa ɔkɔ ɔkɔfa dɛm kwan no do na ɔdɔtɔ atare no. Mbasiafo pii wɔ wiase yi mu a, nsɛ dɛ bi a ɔbɛyɛ edwuma na ɔdze aboa boyfriend a ɔne no bedetsi anaadɛ banyin a ɔne no wɔ hɔ no ɔnyɛ. na ɔde n'ahoɔden na ne werɛ nyinaa de ahyɛ banyin no mu. Ogyaa no ara na n'akoma rebubu na ɔresu. Wɔmma yɛmfa yɛn ani yɛyɛ mmea yɛn ho na yɛankasa yɛnyɛ adwuma mfa ma yɛn ho because adeɛ a wankasa ayɛ a sika bɛfim bɛba wɔn ho nipaduam no ɔne ne dɛm adeɛ a ɔyɛ de ma wo ewiase ma yɛwɔ maame na ɔpapa koraa wɔ sika a ɔnyɛ sika wɔn maame na ɔpapa wu a abusuafo bɛtumi abɛgye agyapade no ɛde wɔn ani de to wɔn maame na menim obi a na kyerɛ ne maame na ne papa wɔyɛ adefo papapapa bɔ maame na papa no wɔ fim no ti saa na abrabɔ no ɔpɛ tempo mfa ne ho baabi a bɛde mpo yɛ de ne ma no because ɔde n'ani ato ne maame na ne papa do de ma no so na sɛ bia yɛ akete sɛ de w'ani de to boyfriend do de w'ani de to obi ne do a sɛbe bɛyi na no akɔ ne nkyɛn a sika ahina na ɔde bɛmmɔn baasa yɛ w'adwuma na sɛ nya kakra mpo no ɔkoa no a ɔye si na bia bɛdi w'ahoɔfɛ akyi na bɛyɛ mmoɔ nyɛ afrikafo yɛankasa no yɛama ma afrikafo afrika ntu mpɔn no na sɛ afrika sɛ wiase sɛe mpo na sɛ wiase wɔsan bɔ no foforo mpo afrikafo yɛbɛsɛ yɛbɛkɔ do ayɛ agyim dɛmaa because afrika yɛsɛ yɛsom nyankopɔn na mmom obi bia yɛ wɔayɛ yie wɔ afrika yɛnka na nipa no wakɔgye aduru obi a ɔbɛyɛ yie bia wakɔgye aduru ba afrikans yɛn nso no yɛsom nyame kɔkɔ nsa obi tum ka dɛ ɔrokɔ asɔr na obi ka otum ka dɛ mekɔ asɔr aba na me ne ɔabɔko asɔr no ankɔ mpo a nka mfaso wɔ do mɛgyina makasa mɛnum ntafi nyinaa loyo twam ara na amanfo twam But sɛbe wɔn ho nyansa wɔn ato collection. Brother, mɛka kyerɛ wo dɛ, mɔhwɛ mɛsumi akyi a ɛpɛ mmesiafosɛm. Ɛbɔtumi de bɛsi adena akɔ KFC bɔtɔ da amam wɔ adi. Ba common five city a ɛde bɛmam no, ɛmfa mam. Agya ɛhwɛ mɛnyi mu twee de ogun yɛ ɔlɔwe nkyen atwam loko. Nyame nhyira ɔno ɔnka ho. Toa bɔdɔ fɛ gu nsuanyi. Na daakye daakye wo nsa bɛka. Mɛlɛfo abɔdoɔ no fa gu nsono anyi na daakye daakye wo nsa bɛka. Amen.
Amen. Ɛnyɛ bi a na deɛ ayi bi deɛ ama Nyankopɔn. Amen. Because wo wo ase a ete no. Amen. Yɛ Nyankopɔn anka nte ase. God bless you. God bless you.
Eh, Awuraba, bra. Apart from the year of this.

Na kyerɛ dɛ, wankasa w'abrabɔ no a erobɔ no, Nyankopɔn nnyi abrabɔ no a erobɔ no mu. You know dɛ hɛn, it not be the money I want, but I want you to sakra your life. That will be help you than sleeping with you. Most of ladies like you, you don't work, you don't go to gym. Okay. Because you go from one man to another, yeah, one man to another, yeah, one man to yeah, another. I don't need your blessing.
How can you go to gym?
Take, take your money and go. Take your money and go. Sure, look who to them.

Ase akataasia kamakama nhyɛ da bɛtena fie ma benyin abɛyɛ wɔn ho ade ne nyɛ. Na kyerɛ ɛde ɛkyerɛ ɛsisi sisi hotel wɔ manyinfo wɔ dan mu. Na da biara no ɔso benyin a ɛkɔ da ne nkyɛn. Mɛsa sɛ mipi da biara fie na abɛsen, da biara fie na abɛsen. Bɛ ada mɔkɔ mɔkɔ tɔ butuɔ no, ifi tɔ butu na abɛsen. Ayɛ abɛdwuma yɛ tan kasa. Yɛ tangas na no bɛkyɛ mo kwɛns abɔ ɔdam. Obenyin a nkwadaa no nkɔ ne nkyɛn no, kwɛns na ɔde ma wɔn. Sɛ yɛde kwɛns de ma sɔfo a, the same thing na Onyankopɔn kwɛns na ɔde hyehyɛ mo wɔ ɔsoro ahemman mu hɔnom. Ɛkɔ pi pɛ mpo anya bi na de atɔ ade. Sɔfo de preach na abɛkyɛ no kwɛns. Ɔbra akwadaa a wobɔ yi ne nkyɛn wɔama wɔ kwɛns na fa fo kal. Na kyerɛ mo mmɔ na de ma ɛmi sɔfo dɛ memfa nkɔ. Na sɛ obi aduane ɔma me kwɛns a, mɛsi na no matɔ instrument.

Oh Nyame mɔ mpena papa Oh Nyame mɔ yere papa Ɛpɛ wɔn a Oh Nyame nfa bɔlamu ndi nfa mɔ Oh Nyame mɔ yere papa Adza bɛyɛ bia bɛyɛ yɛ amɔ Amfo ka menya accident da Seat a bɛtena do bia bɛyɛ seat papa Ah Answer bɛfo ka mpo na mɛkyi no wa reserve seat dza amɔ Obi bia bɔ kɔm do Obi bia bɛyɛ prɔmprɔm Nyame nhyira no ɔyɛ ɔkɛse Nyame nhyira no ɔyɛ ɔkɛse Adza yɛ yɛ ahu Onyankopɔn abie kwan kɛse bi da amɔ. Moto mo ho dɛ bɛyɛ nyimpa tsitsir wɔ ebusua mu. Yii sɔfo amen yii sɔfo yii sɔfo. Ansa na this twenty twenty ɔbɔkɔ awiei no na ayɛ billionaire ɛwɔ Ghana ha dei. Amen amen sɔfo. Na wɔkɛ tsitsirfo a wɔwɔ Ghana ha dei a ɛka ho bi. Sɔfo me dɛ despite koraa ne mpɛsɛ ntwa no koraa ka me me me. Onyankopɔn bɛ ma asen.
Amen. Onyankopɔn bɛ ma nya sika asen o. Dɛm afɔrbɔdze a ne bɔbɔ yi. Amen. Dɛm adze a ne bɛyɛ yi Onyankopɔn nhyira wo na ɔma nya kɛse fa dɛm fasem. Dɛm na yɛhwehwɛ. Sɔfo.

Me sɛ ɛbɛbrɛ papaapa o. Ɛbɛbrɛ. Na me ntua ɔka ma ayɛ no ho. Wɔn si asɔnda ne da. Mɛ amɛ. O asɔnda mɛsi bi. Asɔnda mɛsi bi. Ɛkwan ho. Ɛɛ mpɛ mpɛ mpɛ nyame ɛsɛ nyame na adwuma na meyɛ. Na me ntua ɔka. Sɛ ɛno kɔ ɛka na ɛno kɔ fuwa wa. Ɔdo bɛ pem. Kɔ na ɛno kɔ ɛkɔ fu kala. Ɔdo bɛ pem. Ɛbrɛ na nto na fɛ ku baabi alokɔ no. Na me ntua ɔka te. Kwasia.